मैथिल अपन पूर्वज अपन धरोहर के प्रति कतेक श्रद्धा कतेक निष्ठा कतेक सरोकार रखे छथि अगर ई सब देखबाक बुझबाक हुए तो एक बेर कलियाडीह आबि जरूर देखियो जकर इतिहास अहाँ के मन के आह्लादित करत तो वर्तमान व्यथित जत एहन ने कोनो सुविधा अछि आ ने ओहन कोनो व्यवस्था जे एकर महत्व एकर गरिमा के अनुरूप हुए जे अछि ओ सभ भगवान भरोसे। जी हँ, ई वैह स्थान अछि जकरा दरभंगा जिलाक गजेटियर मे कालिदास के डीह के तौर पर उल्लेख कयल गेल अछि। ई वैह महत्वपूर्ण स्थान अछि जतय ईसा पूर्व के पहिल शताब्दी मे प्रसिद्ध गुरुकुल होइत छल। जतय के पाकशाला मे कवि कुलगुरु कालिदास चाकरी कयने रहथि। भारतीय इतिहास के ई अति महत्वपूर्ण स्थल अपन दुर्दशा पर सिसकि-सिसकि कानि रहल अछि मुदा देखनहार क्यो नहि। वर्तमान मे मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय सँ करीब चारि किलोमीटर के दूरी पर उत्तर-पश्चिम कोण मे बेनीपट्टी-मधवापुर सड़क मार्ग सँ सटले किछुए दूरी पर बहैत गंगा के सहायक अधवारा समूह के थुहानी नदीक एक किछैर मे अवस्थित अछि ई कालिदास चौपाइर। जे मात्र मिथिले नहि अपितु भारतक इतिहास मे सेहो अपन एक महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। मुदा एकर जे वर्तमान दशा अछि ओ अतै आबैवला के मोन के व्यथित कऽ दैत छै। हम इएह चेष्टा केलहुँ जे आइ हमसभ बड़ी सद्भावनासँ आओर अपन परिवारके साथ एहि कालिदास जीके जतऽ शिक्षण संस्थान हुनकर रहनि जतऽ ओ शिक्षा दीक्षा पेला कलियासँ कालिदास बनला ओहि जगह पर आइ एलहुँ आओर हमरा अते दिल दुख भऽ गेल दुखी मनसँ कहि रहल छी जे भारत सरकार अते हल्ला करै छथिन स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान हमरा कतहु देखाइ नहि दऽ रहल अछि स्वच्छ भारत अभियान अगर आइ ओ देखैतै थुआनिक नदीक एक किछड़िमे अछि ई प्रसिद्ध कलियाडीह तऽ नदीक दोसर कातमे मिथिलाक प्रसिद्ध शक्तिपीठ सभमे सँ एक उच्चस्थ पीठवासनि भगवती दुर्गा वास करैत छथि। पूर्व समयमे ई स्थान एकदम निर्जन आ जंगलमय छल, जतयके शांत, सुन्दर, एकांत वातावरणमे अनेको ऋषि-मुनि साधकगण सभ अपन अभीष्टक साधनामे लागल रहैत छलाह। कहल जाइत अछि जे ईसापुर प्रथम शताब्दी में अतय एकटा प्रसिद्ध गुरुकुल होइत रहय जहिठां दूर दराज सँ विद्यार्जन के लेल अनेको विद्यार्थी सब अबैत छलाह ओहि गुरुकुल में एक पाकशाला सेहो रहय जाहि में भारतीय इतिहास के पुनर्जीवन देनिहार कालिदास अपन विदुखी पत्नी सँ अपमानित भेला बाद चाकरी करैत छलाह कथा अछि जे ओहि समय एक अत्यंत विदुखी राजकुमारी विधोत्मा रहथि जिनकर शर्त रहै जे कियो हुनका शास्त्रार्थ में पराजित करत ओ तकरे सँ ब्याह करती अनेको विद्वान एहि प्रयास में असफल आ अपमानित भऽ चुकल छलाह एहि तरहक किछु विद्वान जहन जंगल दऽ जा रहल छलाह तऽ देखल जे एक युवक गाछक जाहि डारि पर बैसल अछि ओ तकरे कुरहरि सँ काटि रहल अछि पुछला पर युवक विद्वान सबके उत्तर देलनि एहन करे के पाछा ई अछि जे कटला बाद जहन डारि नीचा जमीन पर खसत तऽ ओहो सेहो नीचा चलि एता आ हुनका उतरे लेल अतिरिक्त परिश्रम नहि करे पड़त। एहि पर विद्वान सब मिल विचारि क साजिश रचि विदोतमा सँ हुनक विवाह करा देल मुदा पहिले राति मे ई भेद विदोतमा पर उजागर भ गेल जे हुनकर संग छल कयल गेल अछि आ हुनक ई पति विद्वान नहि निपट मूर्ख छथि आ ओ कालिदास के अपमानित क घर सँ बाहर निकालि देलनि। पत्नी सँ अपमानित भ कालिदास विद्यार्जनक लालसा लेने अतय आबि विद्यालय मे चाकरी करय लगलाह। संगहि अतैक शिक्षक आ छात्रक सभक जी हुजूरी सेहो जाहि सँ ओ सभ हुनका शास्त्र पढ़ा दैथ जाहि सँ ओ अपन पत्नी सँ अपन अपमानक प्रतिशोध लऽ सकैथ। देव संयोग जे एक बेर एहि थुम्हानी मे भयंकर बाढ़ि आयल रहय जाहि सँ नदीक पार भगवती मंदिर मे जा संध्याकाल दीपदान लेल विद्यालय के ककरो साहस नहि भऽ सकल। आ ओ सभ कालिदास के पढ़ेबाक प्रलोभन द एहन करबा लेल तैयार कयलनि। कालिदास एहि प्रलोभन के नकारि नहि सकलाह आ उफनैत धार के जान पर खेल हेलि क पार कयलनि आ मंदिर मे जा दीपदान कयलनि। शर्तानुसार हुनका अतय कोनो एहन चिन्ह अंकित करबाक छल जे हुनका अतय आबय के प्रमाण दय। आर कोनो जोगार नहि देख कालिदास दीपदानीकेँ कालीक हाथमे पोति भगवतीक मुँहमे लगा देबय लेल भगवती दिस बढ़लाह। कालिदासक हृदयमे एहन विचार करिते जाइन भगवती हुनक सोझाँ साक्षात् प्रकट भऽ एहन नहि करयकेँ आग्रह कयल। मुदा कालिदास अड़ि गेला आ कहलनि अगर ओ एहन नहि करता तऽ कियो हुनका पर विश्वास नहि करत जे ओ रातिमे अतऽ आयल छलाह आ अतै ओ दीप जरा गेल रहथि जाहिसँ हुनका कियो नहि पढ़ाओत कालिदासके निश्चल भावना आ विद्या प्राप्ति लेल व्यग्रतासँ प्रसन्न भऽ भगवती हुनका कहलनि जँ ओ हुनकर बात मानि हुनका मुँहमे कालिख लगेबासँ परहेज करता तँ आइ राति भरिमे ओ गुरुकुलमे राखल जाहि पुस्तककेँ छू मात्र लेता ओ सभ हिनका कण्ठस्थ भऽ जाएत। कालिदास भगवतीक बात मानि लेलाह आ ओतहिसँ पुनः वापस आबि भरि राति गुरुकुलमे राखल पुस्तक सभकेँ उलटबैत रहलाह। आ भोर होइत होइत एहन ज्ञानी भऽ गेला जे आचार्य द्वारा शब्दोच्चारण तक में गलती खोज लेलन कालिदास के ओहिठमन जे ओ कालिदास के गढ़ जे छै ताहि गढ़ पर अहाँके राखू जे पाठशाला रहै ओ पाठशाला में अहाँके राखू जे एक पंडित नीक विद्वान रहथि जाहि दिन अहाँके तरंग बाढ़ि एलै फुगनिया नदीमे ताहि दिन गुरुजी हुनका कहलखिन जे जाउ अहाँ भगवती केलै तऽ ओ कालिदास जे रहथि से कहलखिन जे ठीक छै हम ओहिठाम जाकऽ आ भगवतीके जे छै से हम अहाँके आरती करबनि तऽ आरतीके समय नहि रहै माने राति रहै निशाभाग राति रहै हाथमे कारी जे होइ छै डिबियावला कारी लगा देलखिन आली लगा के बाद में हेल तेल के जहन एहिठमन आयल है कालिदास तखन जाकर भगवती के लगबऽ लगलनि है एना कऽ ओ कहलखिन बरम बोहि बरम बोहि तऽ बरम बोहि जखने कहलखिन तहने ओ जे छै विद्या के हुनका आकर्षण भऽ गेलनि जिव्या पर जाकर ओ कहलखिन जे आओर चीज हम मांग नहि करै छी केवल हमरा विद्या प्राप्त हो ओ कहलखिन जे जतेक पुस्तक छै

मे अशुद्ध भऽ गेलनि जहन अशुद्ध भऽ गेलनि तहन जाकऽ ओ कहथिन अशुद्धम वक्तव्यम कालिदास कहऽ लगलखिन पंडितसँ जे अशुद्धम वक्तव्यम उच्चैठ भगवतीक कृपासँ कालिदास आब समस्त शास्त्रक ज्ञान प्राप्त कऽ लेने छलाह आब कालिदास अपन पत्नी लग गेला रातिक समय छल। ओ विद्वतमा कें केबाड़ खोलय लेल आवाज देल जकरा जवाब मे विद्वतमा कें तीन बाक्य कें आधार बना कालिदास तीन ग्रंथ कें रचना कयल जे सनातन संस्कृति कें पुनर्स्थापना मे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानल जाइत अछि। ई ओ समय-काल छल जाहि काल मे बौद्ध धर्म कें प्रचार-प्रसारक कारणे सनातन धर्म आ संस्कृति कें प्राण संकट मे छल। रामायण महाभारत सन ग्रंथ आ कथा लुप्तप्राय भऽ गेल छल ओकर स्थान पर बौद्ध साहित्य आ ओकर संस्कार लऽ लेने छल जकरा दिस ककरो ध्यान नहि छलै एहन समय में कालिदास रघुवंशम आ अभिज्ञान शकुंतलम सन के ग्रंथ रचि सनातन संस्कृति दिस लोक के पुनः आकर्षित करते सनातन संस्कृति के नवजीवन प्रदान कयलनि कालिदास उज्जयिनी के शासक विक्रमादित्य के अभिन्न मित्र आ नवरत्न में प्रमुख छलाह, जिनका सनातन संस्कृति के उद्धारक सेहो कहल जाइत अछि। मुदा ओहि कालिदास के जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग रहल एहि डीह के दशा देखला बाद सहजे ई विश्वास नहि होइत अछि जे ई वैह स्थान अछि जे कालक्रम में आब मात्र एकटा टीला भरि रहि गेल अछि। कहियो संस्कृत भाषा के गढ़ रहल एहि डीह पर कालिदास के नाम पर एकटा संस्कृत विद्यालय तो जरूर अछि मुदा ढहल ढन मनायल जाहि में अध्यापक आ छात्र के कोनो नामो निशान नहीं ओकर दुर्दशा पर ककरो ध्यान नहीं अतई चारू कात पसरल कूड़ा कचरा गंदगी के साम्राज्य आ अव्यवस्था के कारण अतई आबे वाला के मन में वितृष्णा भरि दैत अछि अतई एकटा पुस्तकालय सेहो अछि जाहि में सदैव ताला लटकले रहैत अछि भारतीय इतिहास के पुनर्जीवन देनिहार स्वयं कालिदास तीन ताला में बंद अपन आसन से मुक भ सबटा देख रहल छथि ओ तऽ भला हो बेनीपट्टी के पूर्व अनुमंडलाधिकारी रघुनाथ पहाड़पुरी के जिनका द्वारा नब्बे के दशक में लोग सबके एहि महत्वपूर्ण स्थान दिस आकर्षित करबाक हेतु पर्यटन के दृष्टिकोण से अनेको कार्य कयल गेल जाहि में विशिष्ट अछि कंक्रीट आ सीमेंट द्वारा निर्मित कालिदास रचित ग्रंथ आ सनातन संस्कृत के दर्शन करबैत अनेको भीति चित्र सब जकरा देखै लेल अतः पैघ संख्या में जिज्ञासु छात्र छात्रा अन्वेषक आ उच्चैठ भगवती के दर्शन पूजन करै वाला भक्त सब नित अबैत रहै छथि मुदा अतै अयला बाद ओ अतै के व्यवस्था देख दुखी मन सँ वापस जाइ छथि के ई दुर्भाग्य अछि जे पहाड़पुरी के बाद कोनो पदाधिकारी आ स्थानीय जनप्रतिनिधि व आम जनता में अतिक रुचि नहीं रहल जाहिसँ मिथिला के ई क्षेत्र अपन गौरवपूर्ण इतिहास के अनुरूप वर्तमान में लोक के आकर्षित कऽ सके जकर प्रमाण दैत अछि पहाड़पुरी जी द्वारा अतय शुरू कयल गेल अनेको योजना के अधूरापन जे स्थानीय जनप्रतिनिधि सब के अकर्मण्यता आ शासन के अनदेखी के प्रमाण देत अछि महावना कालिदास के इ डी। अनमोल मिथिला की भेंट अपने सब के केहन लागल ओ अपने सब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताउ। आग्रह जे एकरा अधिक से अधिक शेयर क अपन लोक सब के सेहो बताउ। संगहि जँ अपने पहिल बेर अनमोल मिथिला चैनल के देख रहल छी त सब्सक्राइब क घंटी के निशान के अवश्य दबा दियौ जाहि स अन्य अन्य स्थान के बारे मे सेहो जानकारी अपने सब तक पहुँच सके। ताबत तक के लेल नमस्कार।